Is-self hu mod konvenjenti biex tixtri xi ħaġa li kieku tieħu ż-żmien biex tixtriha. Pereżempju, meta tixtri dar, is-self jippermettilek li tgħix f'darek sakemm tħallasha. Hemm affarijiet li ma jkunx għaqli tħallas għalihom permezz ta' self, pereżempju, it-tieġ jew biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tax-xahar. Meta tiddeċiedi li tissellef, kun ċert li tista' taffordja l-pagamenti tad-dejn u ma tpoġġix pressjoni addizzjonali fuq il-baġit tiegħek li tista' twasslek biex toqgħod lura milli tixtri affarijiet importanti, bħal ngħidu aħna ikel sustanzjuż. Qabel ma tidħol fid-dejn, saqsi lilek innifsek, Għandek tiffinanzja spejjeż bħal xi btala jew l-aħħar mudell ta' mobile permezz ta' self, jew għandek tfaddal għalihom. It-tfaddil se jieħu aktar fit-tul, iżda dan ifisser ukoll li tħallas ferm inqas għal oġġett ladarba mhux se jkollok tħallas l-interessi. Jekk tiddeċiedi li tħallas xi vaganza permezz ta' karta kreditu, Staqsi lilek innifsek jekk hux ser tkun kapaċi tħallas lura l-pagamenti fix-xahar bl-interessi, li hija spiża addizzjonali. Jekk tonqos milli tħallas il-pagamenti ta' kull xahar, dan jirriżulta f'penali, imgħax fuq il-pagament u, kif ukoll, il-bank jikkanċella l-kreditu tiegħek. Għaldaqstant, jaqta' sors importanti ta' fondi addizzjonali. Kun konxju mill-ispejjeż. ta' self ta' flus. Gemma tissuġġerixxi dawn il-pariri biex int tkun konxju li qiegħed issellef b'mod responsabbli. Tissellifx biex tħallas l-ispejjeż ta' kuljum, għal ħtiġijiet li m'għandekx bżonn jew għal djun oħra. Agħmel baġit tal-infiq, tfaddil u self ta' xahar u ċċekkja kemm tista' taffordja l-pagamenti. Ikkalkula wkoll spejjeż għal li jista' jinqala' matul is-sena. Isellef biss dak li jkollok bżonn u dak li tista' tħallas lura b'kumdità. Uża l-kard tad-debitu u tonfoqx aktar minn dak li kkalkulajt fil-baġit tax-xahar. Fittex u ċċekkja r-rati tal-interessi u oqgħod attent għal tariffi addizzjonali. Agħżel it-tip ta' self jew is-servizz ta' kreditu li jolqot il-bżonnijiet tiegħek sew. Ħallas il-pagamenti fil-ħin sabiex tevita l-penali u interessi żejda. Evita li jkollok diversi sorsi ta' kreditu, partikolarment b'numru ta' kards ta' kreditu differenti. Jekk tagħżel self b'rati varjabbli, kun konxju li l-pagamenti ser jiżdiedu u jonqsu skont ir-rati tal-interess tas-suq. Biex tkun finanzjarjament b'saħħtek, Huwa importanti li żżomm id-djun tiegħek fil-livell li tista' taffordja. Se jkun hemm mument li jkollok problemi ta' immaniġjar ta' flusek, u b'hekk trid tiżgura li meta dan iseħħ tkun tista' tikkontrolla d-djun tiegħek. Kif tista' tasal biex tkun taf l-ammont ta' dejn li int tiflaħ għalih? Sempliċi, biex tiddetermna l-livell tiegħek ta' affordabilità tad-dejn, l-ewwel elenka d-dħul disponibbli tiegħek, jiġifieri, id-dħul wara li tnaqqas it-taxxa fuq id-dħul u l-ħlasijiet ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Imbagħad, ħares lejn id-djun kollha tiegħek. Jekk id-dejn tiegħek jammonta f'għoxrin fil-mija u inqas, int miexi tajjeb. Jekk ikun bejn wieħed u għoxrin fil-mija u ħamsa u tletin fil-mija, qiegħed espost għal riskju. Jekk ikun sitta u tletin fil-mija u aktar, qiegħed fl-inkwiet. Jekk il-livell tiegħek ta' affordabilità tad-dejn huwa 36 fil-mija jew ogħla, ħu l-passi li ġejjin. Evita li żżid id-dejn. Ħallas id-dejn fuq l-elementi essenzjali tiegħek l-ewwel, bħad-dejn fuq id-dar. Wara dan, żgura li l-ewwel tħallas id-dejn li għandu l-ogħla rata ta' imgħax u r-rata perċentwali annwali. Ara jekk tistax iżżid id-dħul tiegħek sabiex tkun tista' tħallas aktar mid-dejn tiegħek.